Dok wanen lok mukene ma winyone mit. A A dakta ma opilo wiwa ma a ki tung kumalo me Uganda, Dokta Francis Pebolo Pebalo, otiyo i kom a dako acel en karacelo ki gurup ma mege me konyo a colo latin nyo me a baro latin ma odongo i oceke pa dako. Watye ki vidio eni ma Claudo Mona o o a reporting kong wanen ka wadugi. I An, ma acel en aye atamo ni myero apwo kong Dak tere weng gilebo weng, pien dako eni pe ni wane wa dik te timbe ken. Neno we eni ocake acaka wa ki Health Center ma en oneno ki gin kunu, pien joni ma guneno ki i awac kunu, awac Health Center, gunongo ni latin-ni kit ma obuto kwede pe da, kit ma lutino buto kwede maber-ni, eh, oweko ma acel bene gucwalo i scan, eh, ki awac kunu gucwalo i scan. En ogum marac kono ogum maber, scan me acel pe onyutu ni latin tye i iye oceke onyo tye woko pe onyutu ka dong onyutu onongo wa onongo dong kwo ne ogik kaka cani onongo kwo pa latin ni ogik kaka cani onongo gikwanyo now ngati omede ki pime opime wang abic ki i awac ma omede ki pime

Kit ma latin eni tye ywer kwede, ywere dok wunye oyot tutwal. Pien ka dok ka nongo itye i ot nywal, nongo ywere dok dibe dibe mo manok. Eni doki ywere ni wunye oyot. Dok bene ka ibongo eni, inongo kome dok gude oyot tutwal. Ineno weng. So, midwives eni gunongo ni gin eni calo pe pe daa. Gucwalo en ka pime i private health facilities ma tye woko kaka eni. So i private health facilities kenyo, lok ada joni guneno ni eni ba Latin-ni peke i ot nywal, ku nongo ni ot nywal tye nono, tye nono, so gudwoko botwa kany. En obedo nindo pyerrubic me dumo abiro, ento dako-ni, lamego-ni onongo ni Kit ma nongo giwacci en ebino kany pien joni guemphasize ni in idok oko ka, dok oko ot yat. Otamo ni, Myero kadi dok adoko wa gang. I nino piny obedo ni lamego-ni odoko wa gang, wa gang yo aywer ka ca i Paibona. Obedo kunu obedo kunu pi nino adek, otemo wanyone bot dano ma kunu. Ento dano ma gang pe giye ni latin lok cako donyo ka ka mukene nining? Dano gukwero ada i nino pire oboro lamege dudu kany kic kan en inge en tye ka tingo twon peko mo i cinge pe nge ba ma dong o kan ni wan ringo aringa no neno so ma o kan watamo ni an ki gona cim ni a

E, labari eni ocito omako jami mapol i iye kunu. Ka in itimo operecon eni ata, dako dok remo obiony ki i kome matek ci kor kwane obirwenyo. Me aryo, ka ikwanyo latin eni, tyen dok ni myero pe, pe ikwany gene, pe ikwany labari, iweko labari kunu. Ento operecon eni ma wan atimo eni mubedo nino pi ruboro-ni, Wa planning ga weng kacel acel. Ma acel ma wacito kunu watamo ni myero waniang kong eh kit ma latin odongo iye i kunu. Ci wa cito wadonyo wakikwanyo wanongo ni latin ni odongo oyubo ode o kilwongo ni gene gene omental side. Indeomentum. Omentum obedo gin mo ma bedo calo iwaci tye o gene. i kom the large gods cin dano madongo eni ci nongo ange ka man calo wai curtain neno so gin ocito moko kunu oyubo ode ko kunu kilwongo ni omento sat odongo kunu maber gire labongo kit peko mo keken now kare ma dong odongo kunu wanongo ni gini pe omako kit gaa mo keken me i cine kunu kono in bed ni acwinye kono in bed ni cine kome eni pe omako eh pe bene omako kono wa olange weng wanongo ni tye kene ci wakwanyo gini wayubo maber wakelo woko bene wayabo ci wakelo the whole set woko ka wanongo ni tung nyime ka eni ma nyuto botwa ni wanongo en gene tye kunu. A Labati, ma nyinge ni Labati eni yo remo pol iye tutwal, ma nongo ni ka wagudi onongo bikelo twon peko mo keken i komwa. Apwoyo tutwal Claudo Mona me yubo iwa ripot eno ni. Wujone Dokta Francis pe bolo pe balo ka kelo iwa awaka madit tutwal eni was a very difficult operation latin actually ma aneno video awaco eni eni is impossible Latin pe romo dongo i ocek ma lem wono lwongo ni Fallopian tube, pe dongo be o to tam, ento eni otim eni is like a miracle. Eno latin eno myero me kicak nyinge miracle because an imagine abedo just ka ka the way doctor tye ka narrating kede kene kene anwongo ni calo pimples, goose bumps, ikoma weng because

Latin Fallopian tube cito mwoco, cek aceka mwoco pien latin pe romo dongo i ginatid eni pat. I have had a very bad experience with ectopic pregnancy, atame ni lok ma alokke madwong pe. Ento amito wacci me acel kit iwaco kwede ni angeyo ni latin pe romo dongo i oceke, meno gin ma angeyo. Me aryo I nearly lost. my wife because of the same scenario ma abedo ma angeyo ni gin ene myero pe otim nyo pe otimme. Ka tin latin dong odongo i oceke ma kikwanyo obino woko, what are the what is the rationale nyo ngo gen mene ma tye ma waromo nyuto ne it lutino lutino ma megwa wek pe kicit pien teki ki nongo itye ki eptopic pregnancy gin ma daktar mede ma kin kare na giwaci ni myero kice yangi oo, myero kibari oo. So what are the probability ni jo ma peko ma kumeno o i komgi pe gubicito i pala? Pien that is also a good thing ni arem moni ma dano cito iye, arem ma mon kato iye ni is unnecessary, it's not even wanted. If science tye ka kelle ni ka latin odongo romo i bedo, ento amito wacci ni one in history i kom mon mapat pat ma gitye ka rwenyo kwogi, acel keken aye pud oa mo aneno oa ki oyat madit ma pe balo gutii iye-ni. Dong hope tye kwee ni mukene-ni bene kiromo gwokogi maber. There's something ibedo waco kakeny en ni, in itamo ni latin ma ka odongo i ocaka twero, dako, dako twero ka gene ka colo nining? Ocaka tidi sa. Ocaka tidi kuman ene ni, the procedure of pushing that child to get out from the fallopian tube. En aye tye wacce ni, the, I've had a bad experience. Oweko patte lok ngo ma otimme? I have had a bad experience because I know it is not even possible. I nearly lost someone. So for me my experience is bad. So which means we should accept that doctors gutimo tic maber ka bar dako ni. No, awacci doctors gutiyo tic maber ento lworo bene tye ni do we have hopes ni gwok ka ngat mo, mego na, lamera mo, Ngati moni ma tye ka neno woko obed ni, if such a thing happens, what are the chances that we are not subjecting them i pala? An Are we kong. able to save kejek ni wan ni ringo pa ngat acel pite pa dano weng? Ento Emma kong amito bene ka penyo doki in the process eno ni ki yango dako ni maber, what happens to my fallopian tube? Will I get pregnant again? Eni lapwony. I think we need to do a follow up story exactly. on that. Exactly. Cloud team yeah. follow up and otherwise uh, huge congratulations both Dr. Francis pe bolo pe balo karacel ki team ne ma gukonyo lamego eno ni me nywalo latin. Gin ma kitilongo ne ni miracle birth adada ini. Wan ki tam wa kenya ki ngec wa pe waromo wa ye ni romo time. Eno kongo agika kany i cawa me lok lowo wa cero wa ye